Күрэхтэһии бастакы сылларыгар дуобаттыыр саахыматтыыр оҕо ахсааннаах эбит буоллаҕына билигин бу түһүлгэлэр сүүһүнэн оҕону түмэллэр. Дуобаттан саҕалаабыт Сулусчаан итиллээччитэ Костя Собакин аны саахыматы биһирээн оонньуур. Дьарыктан дьарык оҕолор саҥаны билэн, өссө умсугуйан иһэллэр. Аны тура буланым, хаама маннык сиир. Суон ката хамары? Саахыматы уонна дуобаты уһуйааҥҥа үөрэтии каналлаах таһаарыы аҕыйаҕынан үлэһиттэр бэйэлэрин билиилэригэр сатабылларыгар олоҕуран кинигэ бэчээттэтэллэр. Дуобат хонуутунан айан кинигэ ааптара, дуобат саахымат уһуйааччыта маастарга кандидат Мария Егоровна биир идэлээхтэрин кытта бу тэрээһиҥҥэ улахан болҕомтотун уурар. программабыт таҕыста. Бу мантыпытын болаана оҥорон бараммыт кимҥэ үөрэх министерствота бигэргэтэн бу быйыл таҕыста уонна саха детсадтарыгар тарҕанар. Ону дуобат оонньуутугар буолла холобура туох диэн дии туһах диэн тиэрмин бара албас. Ону туһах диэн була сахаларга элбэхтии. Тиргэ куоба тугу бултаһан дии былыр көтөрү куху доҕуур диэн баар били Аны маамыкта эмиэ туһах биир көрүҥэ сыл айаас сылгыны хайыыларыгар били сыһыталлара эрэ эмиэ оҕуур диэни тутталлар. Ол олору барытын киллэрэн бу биири бэлэмнээн туруорабын эмиэ. Өй оонньууларын өрө тутар туһуттан сайын уһуйааҥҥа уон күннээх саахымат лааҕыра үлэлиир. Саҥа саҕалыыр уонна саахымакка быһаарсар оҕолорго диэн үөрэтии икки бөлөҕүнэн барар. Манна сылдьыбыттар чахчы биллэ сайдаллар. Бэйэбит эрэ нэһилиэкпититтэн буолбакка, аттынааҕы нэһилиэктэртэн эмиэ кэлбиттэрэ оҕолор. Баҕаран туран кэлэһэддьибиттэрэ. Хаамай туохпут кырабыт куораттан кэлэһэддьибитэ үс саастаах. Кэлэн оттон хаама хаамыытын билэн барбыта. Королл Ферзя диэнин билэн барбыта. Өрө сүүрэ сылдьар оҕобумуллаҕына оонньуурун ылынарын ылларан, онон баран өр олорорун сөбүлээбэт. Онтон лаппаччы олорон эрэ оонньуроҕо токкуйдуроҕо ати Тержакова Викова өр төөр олорор этэ. Олорон олох өр олорон токкуйдаан олох хайыр этэ. Ыксаабат этэ. Оннук гынан оттон оонньууллар этэ. Оҕо барыта билин туохха компьютерга оонньуур, хайыр, онно һин бир стратегиянан оонньууллар ди. Дьэ ити майкрафтарын тойдорон дьэ карта боо оҥороллор хайыллар. Онтукабыс син биир бу хаахымакка хаддьар диигин. Оччо дьиһин тириһиркиллэр. Уолаттар үксүн оннук хайыллар. Ол дьэ ол стратегини кинилэрин тириһиркиллэр. Сылысчаан бастакы дуобатчыт оҕолоро билигин бэлиэр устудьуоннар уһуйааҥҥыл бу түөрүйэхтэрин сайыннаран кыайыылаахтар элбэхтэр. Сотору бу харахтара чаҕылыҥнас кыайыыга дьулуурдаах кырачаан өй-хаата дьонтон эмиэ бастыҥнар үүнүөхтэрэ. Быйыл кэлбитим, оттон дьиэбэр мин паапалыын уонна маамалыын оонньуубун. Сороҕугар убайдыын оонньооччубун, барыларын кыайар буолар. Өйдөөх буолар син. Мындыр өй толкуй оонньууларыгар улууска күөн көрсүһүүлэр саас тэриллиэхтэрэ. Жанна Бурмистрова, Василина Кентьев, Саха телевидениетэ, Таатта.